Bu gün biz Farhad Oraýewiň doglan gününde Reski mini interwýu edýäs Farhad bilen. Tamam men namikad edip geçdim. Özüňiz biliberiň nirde nämeligini. Ýagdy, JC Wood. Neojedanam Farhad Begallaýew sýurpriz.
Jennet alyp barmaly bileňä baň. Hany jennet?
Eýesi eşitjo.
Arzan klip, arzan toý bolsa. Hemmäňize salam dostlar, hemmäňize salam dostlar. Bu gün biz Farhad Oraýewiň doglan gününde, Farhadyň bu gün doglan güni. Näçe ýaş dolýar? Farhad spesialny näçe ýaş dolýanyny ýazmandyr. No, bilýäňiz özüňiz sistemany, aýdymçy, media sistemany özüňiz gowy bilýänsiňiz. Şo sebäpden

S dňom raždeniýa Meditm adyndan bütin komandamyzyň adyndan pikirimçe Meditmniň agzalarynyň adyndan hem seni bu gün doglan günüň bilen at duşy gutlaýas janyň sag bolsun Spasiba ogullaryň bagtyna guwan ogullaryň toýunda-da biz şeýdip oturyp şadyýan seredýän myhmanlar paka kuşuýt ani zaýnty ýöne birazdan kak polož zažgat edip başlaýar dogrymy bratan elbetde do konca da men diýän ýaňy daşda seretdik otuz üç ýaş

My content. Biz kontentiň yzynda. Ýatdym bir ýarym aý, iki aý, indi bir işläýin diýýän düşünýän. Aslynda bu gepleşigi jennete alyp barmaly bileňä baň. Hany jennet? Jenneti enesi goýbermedi, ejesi goýbermedi. Şäher daşyna ugradanokmyş. Menem zorlap bilemok, bileňä menem. Ýok, bärde-de jennet köp-ä.
Bärde-de jennet köpmi? Ol aýry dag, o media tümeniň jenneti bileňä özüň. Nesip bolsa indiki gezekde jennetiň enesi goýberer. Dogrymy ýokmy? Bugün Farhadyň doglan gününe Aşgabatdan geldiňä baň. Aşgabatdan myhman boldy. Bu gün bam birinji Farhady tüýs ýürekden ad duşy pa bratski gutlak goýberseň. Köp sag bol goçum. Hawa, bu gün e, Farhatjan dostumyzyň doglan gününe uzak-uzak ýerlerden Aşgabat şäher paýtagtymyzdan biz hem gutlap geldik. Hawa. Öz adymdan, maşgalamyň, semýamyň adyndan tüýs ýüregimden gutlaýan. Farhadyň maşgalasyna, özüne berk jan saglyk, uzak ömür, janlary sag bolsun, mydama abraýy belentden belent bolsun. Hawa, Farhat bilen eýýäm. On iki ýyldan bäri işläp gelýäs. On iki, on üç ýyl, pomoýim, toştunu biljekkä, ýöne şu birinji studiýa gelip, şu studiýa gelip birinji gezek golos goýandan bäri gowy gatnaşýas, gowy dost, dogan ýaly gatnaşýas. Nesip bolsa şeýle gatnaşyk uzagyndan bolsun, jany sag bolsun. Häzir bizler ýakyn kameradan çekip dur. Lebabyň number one studiýalarynyň biri Jeýhun studiýasy. Krasawçik oglanlar, hawa.

Ekem, janym ekem. Ekem, janym ekem. Gutly bolsun ýaşyňyz. Mundan beýlägem abraýyňyz belende galsyn. Öňüňizde goýan çäliňize, aýtdyňyz welin şo çäliňize hökman ýetiň. Sebäbi Eý bir Şaýy Serpaý bilen başlady, indikisi nesip bolsa at gazanan artist, ondan soňam halk artist bolmak nesip etsin. Agam janyňyz sag bolsun uzak ýaşaň. Nesip bolsa Allah ýol berse atgazanagam geler dogrymy. Nesip bolsa. Wsyo ýöräber bratan sag bol sag bol. S tebä hwatit diýeýinmi bratan. Dostlar şeýlelik bilen doglan güne dowam edýäs. Bärde Jeýhun studiýa bärde Batyrow ýagny Şahzodyň studiýasy.

Allajan hemişe döredici bärinde saňa üstünlikler arzuw edýän. Mundan beýlägem ýurdumyzda däl goňşy döwletlerimizde nesip bolsa diňe toýlarda konsertlerde dabaralarda diňe Farhada raýat bolsun.

Bagtly bol diý. Aýtdym uje.
Aha.
Seniň toýuň köp bolsa, näçe toýuň köp bolsa, şonça bize ýagşy diý, düşündiň? Siziň näçe näçe toýuňyz köp bolsa, bize ýagşy. Söý, ýenem bir gezek pozdrawlaýa, at duşy diýen. Söý, ýenem bir gezek pozdrawlaýa. Ýok, söý diýen sözi aýdyp oturma.

Menem siziň mana iň şatlykly gowy günleriňizde gurma etmek nesip etsin inşallah toýlaryňyzda hyzmat etmek maňa miýesser etsin Annajan. DJ Timur Orun Sazanda Timur Orun Beatmaker Timur Orun.